بەڵام ئاگاداربن تەبان وت پاشڵی ئێ بۆ دەستپێکە توای هەمیشە لە ئەمپلیسی فەکشندا مادەم بە گوێرەی دی ئێکە زۆرمان گرتەوە ئەبێت تا کاتێک وایمان بینی دیوای دیئکس بنووسین یەکسانە بە سەفەرچە کۆستانتە باشە ئێمە گەر بین ئەم ئیکوشنە جوانتر بکەینەوە ئەکاتە چی خوێنکاران ئەکاتە پاشاڵی ئێم هەمووی زەربی دیەکەزەکەینەمە هەموو زەربی

یەکسانە بەچی یەکسانە بە سفر کەواتە ئێستا چیم دەستکەوت ئەگەر لێرە بە جوانتر بینوسم پاشەڵی F ئەوڵنووسم ئەکەس فایزە وایش جوانترە with respect to x dx زائیدەن پاشەڵی F دیسان ئەکس فایزە وای

ئەم سێ هەمیشە و یەک شتن باشە و ئێفی وای یەکسانە بەچی یەکسانە بە پاشەڵی ئێف وەڵ ڕسپێکە تو وای واتەم ئەم ئێفی وایە ئەمە لەناو کۆوانەدانی ئەگەدا بن ئێف وای وایەکە لە خوار خۆی و نووسراوە پاشەڵی ئێف ڕسپێکە تو وای و ئەوی یەکسانە بە ئێن واتە ئەم سێژ لە هەشونێکدا بینیمان ئەم سێ هەر سەکەن یەکن

باشە ئەمە ئێگزاکتە ئێستا ئەم نمونەما هەیە ئەم نمونە بە پێی ستاندارتەکە ئەمە پێی دەوترێت ئێم و ئەمەی تریشان پێی دەوترێت چی پێی دەوترێت ئێن باشە کەواتە تۆ یەکەم مەرز لە ستاندارتەکەی دیقەتدا ئێمە ئەوما هەیە یەکسانە بە سفر مەرجی دووەم زانی مەرجی دووەم چییە ئەبێت چی بێت

ئەگەر یەکسان و بە یەکتر ئێگزاکتە ئەگەر ئێگزاکتە ئینجا دێم هەنگاوەکانی حلکردنی ئێگزاکت دەست پێ دەکەم ئێستا دێم دیقە دەدەم ئەڵم چی ئێمە یەکسانە بە چەند ئێم یەکسانە بە سێ ئێکس دوجا زائیدەن وای دوجا ئانت ئێن یەکسانە بە چەند ئێن یەکسانە بە دوو ئێکس وای باشە

حسابی کۆستانتی بۆکم وایە بڵێم ئەمە هەرهمووی با بڵێن لێرەوە وایە بڵێن دوای ئکس ئەمە دەبێتە کۆنستانت باشە بە گوێر ئکس دەم تاشەوە کەواتە یەک ئەکسم هەیە کەواتە تەنها دوایەکە ئەمێنێتەوە دوای ئایا ئەم دووە یەکسان نین بەڵێ یەکسان باشە هەردوو مەرجەکەی تایە وایان نە ئەو مەجەشی تیا بوو کەواتە چییە ئەگزاکتە باشە زانیم ئەگزاکتە ئەی چۆن دەگەڕێمەوە بۆ ئەو نەخشەیە چۆن دەگەڕێمەوە بۆ ئەم نەخشەیە ئفی ئەکسفاریزە وایم دەستکەوێت چۆن ئەوواکەم باشە چۆن ئەماکەم دێم چیەکەم خوێنکارن ئێمە بەر لەوەی کە دەست بە حلکردن بکەین پێویستە بەشێک لەم لەم لایەنە جاش کامەکە هەبێ ئەمە وەرەگرمی ئەوە فەرقی نییە بۆ نمونە من سیرەکەم کامیان ئاسانترە تاواکاری بۆن ئەڵم ئەمان تاوکارەکەی ئاسانترە تاوکاری ئەمان پیش لەسەر ئەمانەکەم تێ تا کۆتایی بێ لەسەر ئەمە بڕۆم

یەکسانە بە چی؟ یەکسانە بە سێ ئێکس دووجا زائیدەن وای دووجا ئەم ئێمە خۆی لە چێوە هاتووە لە پاشەڵی ئف وذ ڕسپێکت تو پاش وذ ڕسپێکت تو ئێکس لەوەوە هاتووە باشەوە هەروە هاتوای من لە ئف ئێکسیشەوە هاتووە فەرقی نییە کاتێک تاوکاری بۆ وەردەگرم تاوکارەکە بە گوێرەی ئێکس وەردەگرم چکە ئەو

ئەمە وتمان ئێم ئەمە ژوتمان بەشی ئێنەکە کەواتە ئەم بەشە ئەڵم پاشەڵی ئێف وزڕسپێکت تو ئەکس کە یەکسانە بە ئێم ئەوی یەکسانە بە چەند یەکسانە بە سێ ئەکس دووجا زائیدەن وای دووجە

وای دووجا ئێکس زائیدەن جی ئۆف وای ئەجە دای تاشمەوە نەخسیشم دەسەکەوێتەوە چکە ئەم جی ئۆف وایە ئەگەر بە گوێرە ئێکس دای تاشمەوە نەخسیشم دەسەکەوێتەوە چکەمە بێتە کۆنستانت باشە باشە ئەم ئەفی ئێکس وایە ئەمە هەنگاوی دووەمە ئێستا پاشڵی بۆ یەگرم بە گوێری وای ها بۆ لەبەر ئەوی جی وایە پاشەڵی بۆ وەرگرم بە گوێرەی وای کاتەڵم پاشەڵی ئف پێویست ناکە ئەکسفایزە وایەکە بنووسمەوە وز ڕسپێکت تو وای یەکسان کاتێک بە گوێری وای دایە تاشم ئەم ئەکس بتانی سێ نامێنێ کۆنستانتە چکە ئەڕوا بێتە سفر چیە مێنێتەوە وای دوجا ئەکس وای دوجا ئەکسەکە تەبەن وای دوجاکە من حسایی بۆکەم ئەکسەکە ڕۆک و کۆسانتەکە تاسیری نییە ئەکاتە دوو

ئێن خۆی یەکسانە بە چی؟ یەکسانە بە پاشەڵی ئێف وت ڕسپێک لە تو وای ئەوە پێشتر باسمان کردووە وانە یەکسانە بە ئەوە واتە ئێفی وای فەرقی نیە ئەمە کەواتە دێم ئەم دوو بێکتر بەراورد دەکەم باش ئەم دوو بێکتر بەراورد دەکەم ئەمە خۆی بنچینەکان نووسمەوە دوو ئەکس وای زائیدەن جیداشی وای یەکسانە بە چی؟ یەکسانە بە ئەم بەشە دوو ئێکس وای دوو ئێکس وای بۆ یەکسانە بە ئێنەوە ئەو یەکسانە بە ئێن هەنگاوەکان یەکسانە بە ئێن باشە کاتێک سانەکەین بە ئێن کەواتە جیئۆفداشی وای ئەمە چتە ئەو لاوە ئەکاتە سفر وانێ یەکسانە بە سفر باش ئێمە گەر تەواوکاری بۆ جی ئۆف داشی وای وەربگرین بە بەگوێری وای وەری بگرین کەواتە جی وای تاوکار پرایمەکە نامێنێت یەکسانە بەسی جی وای یەکسانە بەسی ئەگەر ئەم جی وایە بێنین لە فەخشنەکە داینینەوە کاتە کاتە چی ئەکاتە ئفی ئەکزوای یەکسان بەچی یەکسانە بە